белән кызыксыну нәрсәгә этәрде мине? Менә бу мәктәпнең әдәбият дәреслекләрендә дә, Тукай турындагы бүтән галимнәребезнең язмаларында да, Ибраһим Нуриллинның Атаклы кешеләр тормышыннан дигән китабында да Тукайның нәкъ менә шушы җиле чоры бик аз күләмдә яктыртылган һәм ансы да бик дөрес яктыртылмаган иде. Менә шушы вакыйга, Тукай тормышындагы аның чиле чоры мине бик борчыды. Чөнки белдерәсем килде минем киң җәмәгатьчелеккә һәм әлбәттә укучыларга да Тукайның чилдәге тормышының чорын нәрсә белән бәйли Чиле Тукайны, Тукай Чилегә нәрсәсе белән бәйли икәнен белдерәсем килде. Һәм мин тотындым, чыннан да, Өчиледә Тукайны белгән кешеләр бар микән дип. Мин 1965 нче елда инде Өчиледә эшли башлаган идем. Һәм менә әле ул вакытта Өчиледә Тукайны, тере Тукайны үз күзләре белән күргән кешеләр исән иде. Әйтик, мәсәлән, Җиһангир абый исән иде, Кадир абый исән иде. Һәм инде Зиннәтулла хәзрәт, Тукайның бабасы Зиннәтулла хәзрәт үлгәннән соң, Өчиледә мулла булып кала аның улы Кәшфелкәбир. Менә шул кәшф кәбирләрдә өй хезмәтчесе, теге асрау дисәк инде ул дөрес аңлашылмас хатун, шуларның өйләрен җыештыручы булып Майтамал апа эшләгән булган икән. Ул инде 1911 нче елда Тукай Чигүгә кайтып ятканда да, ул яза бит әле, Бер үземә сандык шикелле өй, көнгә ике тапкыр ягыла, бик җылы, дип. Әнә шул өйне дә җыештырырга кирәк торган булган Майтамал апа. Ул да әйтә иде, Мин Тукай белән күргән генә кеше түгел, без аның белән әңгәмә кора идек, ди. Менә бу турыда тагы да тирәнрәк беләсегез килсә, Ибраһим Нуруллинның Чуар киез итек дигән хикәясен укый аласыз. Анда ул Майкамал апа турында да һәм Майкамал апаның энесе Тукай үзенең киеп кайткан киезтеген шуңа биреп калдыра ул. Менә шулар турында да язылган әлеге мин әйткән хикәядә. Һәм менә шуларның истәлекләрен язып алдым мин. Шуларның истәлекләрен язып алдым, аларны инде Тукайны өйрәнгән галимнәр белән дә фикерләштем, аларга да күрсәттем аны. Дөрес, инде Тукай иҗаты буенча шундый зур галим исеме алган, профессор исеме алган кешеләр гап-гади бер авыл укытучысының кайбер сүзләренә бик ышанасылары да килмәде ул вакытта. Әмма ләкин мин чын хакыйкатьне, чын дөреслекне язган идем. Чөнки, кая әйткәнемчә, Тукайны белгән кешеләрнең истәлекләрен язып алган идем. Әмма ул истәлекләр инде бүгенге көндә минем кулымда юк, чөнки бездә 2014 елда янгын булды. Менә ул вакытларда безнең без укытучылар нәрсә җыйдык? Без китап җыйдык бит инде. Һәм заманына карап та шактый гына бай китапханәбез бар иде. Әлеге мин әйткән истәлекләр дә шунда сакланалар иде. Менә алар да яңа тәрәм булдылар. Әмма, әмма алар һәркайсы минем компьютерда утыралар. Менә шулар белән мин Тукайның үз җирдәге тормышы турында шактый гына истәлекләр яздым. Алар инде зур аудиторияләрдә чыгыш ясаганым булды. Мәсәлән, TU лекторы шундый укытучылар айдан биш елдан биш елга TU курсларында була иде. Андагы укытучыларга да бу турыда сөйләдем мин. Үзебезнең райондагы бик күп мәктәпләрдә бу турыда чыгыш язганым бар. Һәм инде менә Тукайны өйрәнү әле һаман дәвам итә. Менә аның 130 еллык бәйрәме уңаеннан матбугатта бик күп материаллар чыкты. Әле дә кайбер материаллар һаман дөреслек яклы түгел, дөрес фикер бирмәгән язмалар бар. Аларга да минем шундый эчем поша дип әйтик инде. Һәм әле Тукай иҗатын өйрәнү дәвам итә. Ышанам, әле Тукайның 170 еллыгына мин яңа бер нәрсә язмага ирешмәгән.